Maiteirory, mba'éichapa? Jahechamíta hína ñane rembiaporã ko ára pegua. Ñepyrũraite pejesarekomi ko ta'anga ryrýire pepukami haguã ha upéi jeapo tembiaporã. Ñamba'apóta ñane aranduka pe togue pokõipa poteĩ guive, pokõipa porundy peve. Vamos a trabajar la página 76 al 79 de nuestro libro. Pe pejareko hína péicha, he'i hína. Nañanderekojojái. Desigualdad sería entonces. Amoñe'ẽ. Heta jey ahendu aikoha rupi aiko ñanderekojojaha, ha ndaha'éi oimeraẽva umi he'íva upe mba'e, opavavete ningo mburuvicha, opavavete ningo ko guasu, opavavete ningo iñarandu. Jeporavo guasu oikoha jave opavavete ñane mbojuru heẽ, he'i hikuái ñandéve mbohayhu ha hetã ha hetã guasu heráva Amérika. He'i hikuái omoakãrapu'ãtaha umi kangyvévape, umi ko'asyryvévape, umi mboriahuvévape, umi ekojoja'ỹvape. ha ijapu hikuái. Oĩramo yvate mburuvicha ramo hesaraipa umi ñe'ẽnguéragui, ha ojapóntema oimeraẽ mba'e vai ipoka'arẽ imonda ha oñembotavy hikuái. Avavépe, ndoúi ha ndokói umi ñande ypykuéra rekove, reko ha ñe'ẽ, avave ndoikuaái chupekuéra. Ko'ág̃a ahechakuaa porãma japúnte voi aiko ñande rekojojaha. Ñamañántena mba'éichapa ohasa asy umi ñande ypykuéra, taha'e ha'éva, guarani, tupi, mapuche, aymara, kechua,

Avave ndohechakuaaséi chupekuéra mba'eve, ha'ekuéra niko ko Amérika jarakue, ha'ekuéra niko ko Amérika pytu, ha'ekuéra niko umi ombopepéva ambue hendáicha ko Amérika korasõ, ha'ekuéra niko Amérika memby teete, ág̃akatu chupekuéra guarã ndaipóri ko tekojoja.

Heko ha iñe'ẽ. Heta ohasa asy rire oñeme'ẽ chupekuéra pe imba'e teetéva. Heta ohasa asy kuri upérõ hiro'y, hykue, hasypajoa, mitãmimi o mba'e jerure tapére. Mba'ére piko ojejahéi hesekuéra péicha? Mba'ete, mba'etépa ojapo hikuái ivaietéva péichante peve ojejahai hag̃ua hesekuéra. Ko'ag̃aite peve ne'ĩrã aikuaa mba'érepa ojepémo ñande ypykuéra ruguy osyry avei ñande retepýre.

og̃uahẽma ára ñamomba'eguasu jeývo ñande ypykuéra, avave ndohupytymo'ãi teko katu, ndoikatúi térã ndoikuaaporãirõ mávapa ha'e ha mávapa japo, ndaipóri yvyra japo'ỹva, ndaipóri tekove japo'ỹva. hesakã porã va'erã ñandéve upéva upe mba'e ha hesakã porã va'erã avei ñandéve ñande ypykuéra ha ñane ñe'ẽ rapo ñande reko ypy. Néi, péicha oñe'ẽ hína ñe'ẽ poty, entonce aka ñe'ẽ moñe'ẽrã. Entonce aquí está el texto en guaraní, entonce que nos habla de la desigualdad.

Ne. Amboho vai respondo, mávapa he'i ñande rekojojaha quiénes dicen que somos iguales que hay igualdad? Mba'e javépa opytaséva mburuvicháramo oñe'ẽ iporãnguete rehe lo mitãme? Cuando, en qué momento? prometen muchas cosas buenas los gobernantes, o sea, los políticos. Máva rekove, máva rekove he'ipa ojehechakuaave jepy'apy haihára, por quiénes se preocupa más el escritor. Ypykuéra guaranínte piko umi oiko asýva mbarépa ere, solamente los aguaraníes son los que sufren o, o no, por qué decís. Mávapa Amérika Jarakue? Quiénes son los dueños o eran los dueños de América? Mba'érepa ou Paraguaýpe ava guarani ha che? Por qué vien, vinieron? Por qué motivo? Para qué vinieron? Para qué vinieron o para qué se fueron de nuestra nación? Mba'éicharopa noñakãrapu'ãi Amérika? Por qué no progresa América? Mba'éichapa ikatúne ojehupyty teko katu? Cómo se puede conseguir vera que haya eh untonse valor una vida mejor vera para todos? Mandu'arã Ararekorda, Heta jey haihára oipuru umi ñe'ẽ ikatúva he'ise mokõi térã hetave mba'e omombe'u hag̃ua, hemiandu ha hemimo'ã peteĩ mba'e rehe. Umi ñe'ẽ rehe ojesareko porã va'erã pe oñe'ẽva oikuaa porã hag̃ua mba'épa he'ise térã haihára oipuru. Entonces nos dice que el autor utiliza muchos recursos para que se aclare mejor lo que pretende decir o para que que suene mejor, verá, que tenga sentido y que sea más agradable la lectura. Tembiasara'e ejemplo, Ipokãri, kóva nde'iséi noĩporãiha ipo, he'ise mano torcida, he'ise hína ne porombotavy ijapu imonda. Entonces, un ipokãri, verá, utiliza un recurso, verá, de otro, de otro significado de la palabra ipokãri. No quiere decir que su mano es torcida, sino que quiere decirnos que es un ladrón. Ñande ypykuéra ruguy osyry avei ñande retepýre, que la sangre indígena fluye por nuestras venas, dice. Kóva nde'ise ikatute jaguereko ha hina ypykuéra ruguy, no quiere decir que nosotros nuestra sangre sea realmente de ellos, ¿verdad? La misma sangre. Katu he'ise ha'ekuéra ha'eha ñande ypykue, sino que nosotros que son ellos nuestros ancestros, que son ellos los que habitaban en nuestra tierra anteriormente. Upéi he'i, amongora mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ ha'ehára ipurúva rupi. Entonces, Marcos 1.x lo que quiere decir la palabra. Poguasu, si es ipokatúva el que tiene poder, o i, Ko pénova, que es grande o que es grande, poguasu. Cuál es el significado según el texto? De poguasu, y vemos acá y marcamos cuál es la correcta. Ñande mbojuru he'ẽ, ñande mbojuru he'ẽ, si quiere decir entonces, ñande mbojaru que, que, que está jugando o ñande mbotavy que nos mira. Oñe'arakapu'ãtaha, omoakarapu'ãtaha, ¿verdad? o mopu'ãta ha iñakã que va a levantar su cabeza o oipytyvõta hápe ayuda rápido. Amo hapópe opakuévo al terminar o huguaitépe en el fondo. Rekove si se refiere entonces a persona o a vida. Py'ai mba'e ky'a sociedad o mba'e vai el mar. Omosyendáva che da vída ko kesakúre. Memby pee hijos verdaderos o hijos adoptados, tekojoja igual de vida o justicia. Ajépa. Upéi he'i ñande rapo que significa nuestro origen o significa que nos adoptaron. Hikuái. Upéi he'i, Ekuaave hag̃uágui. Ojehai jave ojepuru heta tembipuru oñemoporãve hag̃ua ajépa, como habíamos dicho que se utiliza mucho el recurso. Péicha jareko hína moñepyrũjoja, anáfora. Mokõi térã hetave mbohysýi oñepyrũrõ peteĩháicha ha Ipahakuévo katu he'íma ambue mba'e, ¿verdad? Que muchas ideas comienzan de la misma manera, pero significa, cambian entonces lo que dice al final. Opavavete ningo mburuvicha, ¿verdad? Comienza de la misma manera, opavavete ningo poguasu, opavavete ningo ñakãrapu'ã, ¿verdad? Entonces, comienza de una manera, pero cambia el significado. Ipochy, oho rei memby ndive ipochy ndovyvéi araka'eve ipochy hesarái chehegui. He'i hikuái ñandéve ohayhu heta ha heta guasu, he'i hikuái omoakãrapu'ãtaha umi iñakãmbype. Entonces hikuái estos hacen referencia entonces a los políticos, ¿verdad? Para referirse a los políticos. Esos son las anáforas, ¿verdad? Que primero que utilizan esta palabra para referirse a otra cosa. Néi. Upe jareko diéxis hína, peteĩ ñe'ẽ oúva griégogui ha oikuaauka mba'e mba'e kuéra oñemohendahéicha pe máva jepa. Entonces, diéxis la palabra que se utiliza para interpretar mejor la situación, nos indica, es un indicador. Por ejemplo, amoite mombyry nos señala dónde, upéinte peteĩ ka'arúpe, después, verdad, nos indica en qué momento, upe kuñakarai nos indica qué persona, ha upéicha rohupytykohína y asi de esa manera no indica de que manera ko guyra también nos indica el pájaro entonces son indicadores estos son indicios upe jarekohína Elencie omitir palabra innecesaria jepa. Mitã osẽ okápe ñembosarái oky rire, upéicha katuete ojapo hapykue rire. Okypa rire, ¿verdad? Siempre hace así, ¿verdad? Acaso omitió la palabra? ¿Cuál es esa palabra omitida? Mitã, ya no era necesario repetir. Entonces, ese es elencie jepa. Upéi he'i, Ahayhu ñe'ẽ oje'ejeýva, konsé, subraya la palabra irrepetida, vera, en esta caso, en este texto y aquí también, upéi mbohapyhápe he'i aguenohẽmo ñe'ẽrõ ñande reko joja, nañandereko jojaigui, moñepyrũ joja ajuhúva, vera. Entonces resaco del texto todas las anáforas que encuentro, la palabra que repite. Néi, ha peve ñane rembiapo ko ára pegua.